Adet üzre, aqiqiy istidat öz işlerinen söyley, göñül eseri teren saqlanılğan nağmelernen yanğıray, samimiy satırlarnen yazıla ve er fırçınıñ sızığında duyula. Aynı böyle, icat şah eser olmasına iddia ete. Qırımtatar sanatı zengin, renkli ve özgündir. O istidatlı çeçeklerni toplap, güzel güldestege çevirile. Halqnıñ ağrı ve dertini kim yahşı bile, kim ustalıqnen tasvirlep olur? Elbet de, er bir göñül eserini alâ ete bilgen fırçı saibi, Qırımtatar ressamlar birliginiñ reisi İrfan Nafiyevdir. İrfan Nafiyev biñ doquz yüz elli bir senesi avgust on künü Taşkent vilâyetiniñ Krasnoarmeysk qasabasında dünyağa keldi, bala ve gençlik vaqtı Orta Asiyada keçti. Biñ doquz yüz altmış sekiz, biñ doquz yüz yetmiş beş seneleri Taşkent şeerindeki Biñkova adına Cumhuriyet bediiy oquv yurtunda ressamcılıq bölüginde oqup, alâciliknen bitirdi. Biñ doquz yüz yetmiş beş senesi Samarkand şeerinde Bediiy fondunıñ istisal ustahanelerinde çalıştı. Biñ doquz yüz yetmiş sekizinci senesinden başlap şeer ve cumhuriyet sergileriniñ iştirakçisidir. Biñ doquz yüz doqsan ekinci senesi qorantasınen Qırımğa köçti. Ressamnıñ işleri Orta Asiya, Ukraina ve Qırımda taqdim etilerek, Almaniya, Amerika Yuqarı Ştatları, Türkiye, Liviya, Poloniya, Kanada ve Rusiye müzeyleri tarafından satın alındı. Biñ doquz yüz doqsan beşinci senesinden başlap Ukraina Ressamlar Birliginiñ azasıdır. Al-azırda qorantasınen Aqmescit şeerindeki Mamut Sultan qasabasında yaşay. Ressamnıñ evi güzel dağlar arasında yerleşken, tışarıdan acayip, Ve mismel bir ev, azbarı çeşit terekler ve güzel çeçekler ile saçılğan. Böyle mücizeli ve ilhamlandırılğan manzara onıñ saibi icadiy insan olğanı aqqında tarifley. Ev içi aenklik ve yarıq ile tolu, divarlarnı ise biri-birinden dülber resimler yaraştıra. Ressamnıñ evinde musafir olmaq büyük bayramdır. Şeer şamatası uzaqta. Avada göñül tınçlığı uça. Onıñ ömür yolu, icadı ve içki dünyası aqqında laf etmek ise, aqiqiy quvançtır. Men doğuldım, şimdi o Sırdarya oblasti, amma evel Taşkent oblasti edi. Krasnoarmeysk, köyümi, qışlağımı bilmeyim. Krasnoarmeysk, selsovet Krasnoarmeysk edim. Ve anda bir dört yıl yaşağan soñ, babam bizlerni köçürdi Bulungur rayonına, sovhoz Bulungurğa. Anda encemler yaşay edi. Olarğa yaqın olayıq dep, anda köçürgen edi. Anda ev qurdıq. Men de bala olsam da, aylanıp yüre edim, aqılımda bar ev qurulğanı, nasıl qurulğanı, ağamlar o çamırdan kerpiç yapqanları, hepsi köz ögümde. Soñ anda. Mektepke bardım. Mektepni bitirgen soñ, oqumağa kettim Taşkentke. Anda ressamcılıq uçilişesini bitirdim. Şimdi de o uçilişe aqqında çoq aytalar. Hudojestvennoye uçilişşe imeni Pavla Petroviçe Benkova, pek meraqlı uçilişşe edi, yahşı istidatlı hocaları bar edi, episi büyük-büyük neler, ressamlar. Olarnıñ sergilerine bara edik. Ğururlana edik, bile-bile ocalarda oquymız dep. Lâkin anda barmazdan ögüne, mektepte doquzıncı, onuncı sınıfta oquğanda men qatnay edim pionerler evine, Dom pionerov. Anda to gerek bar edi, resim ögretey ediler yapmağa. Anda da qırımtatar ocası bar edi, Rujdiy Alimovıç Kerimov degen adam. Men anda barmazdan ögüne balalıqtan berli seve edim resim yapmağa. Birinci. Böyle meraqlı resimlerin men kördim özüm ağamda, Refat ağamda. O armiyadan kelgende bir albomçıq ketirgen edi. O albom üstüne atlar, qızlar, çeşit türlü manzaralar yapılğan. Ve onı körip pek meraqlanğan edim. Ve bunı nasıl mümkün qalemnen böyle dülber yapma, güzel yapma dep şaşıp qalğan edim. Soñ o albom qolumdan taşlamayıp yüre edim. O vaqıt men daa mektepke bar, ya birinci sınıfqa bara edim, ya da barmay edim. Aytacağım, soñ tırışa edim mına bu ağam yapqan kibi yapmağa, amma mende asıl kelişmey edi. Soñ çevire edim able kâğıtnı. Ters tarafın qoya edim camğa, anda yarıq tüşip körüne edi, men onı konturlarını çizip ala edim. Çevirip baqsam, kene de ağamkine oşamay edi. Elbette, o zaman men qaydan bileyim, anda teń, polutón degen şeyler olacağını. Soñ, soñ, yavaş-yavaş başladım. Öz başıma ögrenme, türlü çeşit illüstratsiyalardan kopiyalar yapa edim. Don Penerov kim oqutqan. Soñ bardım men anda, tanıştım ocanen. Başladım qatnama. Bayağı bir şeyler ögrendim men o adamdan. Öyle bir, nasıl deyim, Resimlerini yapqanda, sen yaparsıñ, sen mecbursıñ yapmağa, dep Avle añlata edi ve onıñ artqanı olıp çıqa edi. Türlü çeşit sırlarını ögretti, qalemnen yapmaq, soñ boyanen yapmaq, akvarelniñ boyalarınen. Ondan ögüne yapa edim, öz başına, kerekken kibi olmay eken de o. Soñ, Avle etip. Bayağı bir ögrengen soñ, ketecek edik biz dostumnen beraber, dostum da Babuşev Gena degen erif. Beraber ketecek edik Moskvağa institutqa kirmeye. Ocam öyle bir azırledi bizni, siz qalmazsız, siz kirersiz dep. Öyle aytqan soñ biz ona işanıp işte, ketecek edik. Soñra dostum yibermediler voyenkomattan, armiya alacaq ediler o yılı. Soñ qaldım bir özüm. Bir özüm qalğan soñ, maña ayttılar, başta sen uçilişeni bitir, soñra yaqın baqarsıñ. Öyle degen soñ kettim Taşkentke. Başladım çalışmağa uçilişeden soñ Samırqanda, Proizvodstvenaya masterskaya hudojestvenaya fonda Uzbekskaya SSR degen. teşkilât bar edi. Bütün neler, materiallar Moskvadan kele edi bizge, Moskva, Leningraddan. İstegen şeylerim bar edi anda. Anda ressamlarnen tanış olıp, netip, beraber çalışıp. Şimdi de Özbekistanda qalğan dostlarım internet vastasınen olarnen laf etemiz, aytemiz. Arada-sırada kelip kiteler. Mında Samarqanda hut fondta çalışqanda bizlerni ciberdiler Aylak degen yerge. Anda quruldı yañı kompleks, Nauçno-isledovatelskiy Veterinarnıy institut çoq bölükleri bar edi, korpuslar, glavnıy korpus olsun, soñra er bir hastalıqnıñ özüniñ korpusları bar edi, ayvanlar baqılğan yerler bar edi. Bizlerni anda yiberdiler, onı etmege, bezetmege, tıştan, içten müzeyler yaptıq anda. Bayağı bir vaqıt çalıştıq, altı ay, altı ay. Ondan soñ bir daa barğan edik. Aytacağım, bu meñ apayım, Venera, o da anda çalışa eken. Arada sırada bile selâm-melâm dep körüşe edik. Soñ öyle oldı, tanıştıq. Soñ evlendik. O edi tap yetmiş sekizinci senesi. Soñ yetmiş doquzda. A, evlengen soñ doğru biz Qırımğa kelgen edik raatlanma. Birinci kere Qırımnıñ yetmiş sekiz senesi beraber körgen edik. Elbette, aves etken edik. Onı anası-babası qayerde yaşağan barıp körmege, köylerin. Soñ meni anam-babam qayerde yaşağan körme istedik. Epsini bardıq, kördik. Anamlar yaşağan köyün adı Baatır. Anam Batırlı eken, babam Mahuldürli. Köyler bir-bir yanına. Ana öyle. Barsaq, anam evine çıqtı bir qartanay. Çonadır. Men de deyim, mı s Özbekistana priyahali, hoteli posmotret na naş roditelskiy dom, pustite nas truda bile, dedi. Qapıda, net, dedi, ne puşçu. O arada kep çıqtı. Bir adam beraber unen avtobusda kele edik Sevastopoldan. O bizden soñ keldi o evge.

Baqtıq, yürdik, tanış oldıq. Apayı keldi, neden magazinde çalışa eken. Men olıp çıqıp kettim, köreyim baqayım dep, qaranqı olğan soñ yürem. Öyle bir duyuldı ki, mağa o zaman, sanki meni. O yerde halqlar, evel zaman yaşağan halqları alıp yüreler. Özleri körmemey sanki, olar meni alıp yüreler. Musafir olğanım duyıp, maña o yerin körsetken kibi körüne, maña bu yerin körsetken kibi. Bayağı yürdim. Yürdim, bir şey körünmey. No, belki kerçekten alıp yürdiler, bilmeyim, ali daa men şaşaman. Yürdim, yürdim, bir ara. Bir buçuq saatim, eki saatim qaytıp keldim, bular endi meni coyğanlar. Gde hateli, ço, kuda propali dese, men dedim, o, gulâv, tam da niço ne vidno, çustno, ya vsö vite vde, anavde olğan edi. Soñ ekinci künü kettik, saba, sabahlaşıp. Köylerde yürgenimiz, netkenimizniñ neticesinde köylüçiler körüşüvleri ola edi, başqa. Ana, demleri sısınıp qarşılap alğan oğlançıq bar edi mında. Ana, o bir buçuq-eki yaşında edi, alıp barğan edik. Onı da beraber Qoydeşler körüşüvine ananda bir qaytqanda bir çeşmeye tüştik suv içmege ve o bala bardı o da çeşmege oynadı suvnen qolnen suv alıp içti. Aytacağım o közüm ögüne qalıp işte o Oña bağışlanğan resimler Fevzi Akıbıç er sergide körüşkende ayta edi, ne vaqıt keleceñ maña çalışmağa, maña degeni universitetke çalışmağa dep ayta edi. Men soñ bardım, eki biñ beş senesi yılnıñ soñuna bardım, lâkin eki biñ altı senesinde başladım çalışmağa. Hâli daa çalışam. Qorantamda üç bala, oğlum, eki qız. Qızlarım aqayğa çıqqan, ikisi de, oğlum daa yüre, qısmet olsa, o da endi. Evlenecek dep ümüt etemiz. Dört torun bar. Eki oğlan, eki qız.
Qırımda nam qazanğan ressamnıñ usta hanesi ayrı diqqatqa lâyıqtır, keniş ve yarıq oda, divarlarına ise müellif işleri yaraştıra. Al-azırda İrfan bey eki resim üstünde çalışa. Aslında, resim yapması içün nasıl azırlıqlar olmalı aqqında memnüniyetnen paylaşa. Bunıñ adı dvunitka. Bunı ressamlarğa azır olıp barıp almağa ve tez-tez yapmaq içün yapılğan şey. Başta bu şeyin tartalar, böyle balaban olsa da tartalar, soñ üstünen jelatinnen bir qaç kere, holadets kibi ola jelatin, sürtip çıqalar, tüyüşçiklerin qapatalar, soñ üstünden mına bile vodoemulsiyonnıy kraskalarnen beyazlatalar. Soñ ressamlar onı ala, mına bile. Rulonıñ taqımı ya ne qadar kerek, kesip ala bundan kerekken qadar. Mına bile podramnik, mına bile podramniknen kerekken qadar kesip alasıñ, bile. Soñ buna tartıla. Tarta qoyasıñ. Sılatmaq kerek başta art tarafından. Soñ o tartqan soñ quruy. Quruğan soñ bir daa üstünden kerek ola jelatinni ne etmege, sürtip çıqma.
Keten azır olğanınen ressam icat dünyasına dala. O, fırçasını kerekli renk boyasına daldırıp, ressamçılıq incelikleri aqqında ikâye ete. Ressamlıqta yahşı keyf, ğayret, bir ustanıñ felsefesi müim yerni tutqanını bildire. Ressam öz mücizeviy alemini yarata ve subetçini anda alıp deñiştire. Resim yapqanda Ressamlarnıñ özüniñ boyaları bar, maslenıy kraska deyilir. Bar akrillıy boyalar. Akrillıy boya suvnen qarıştırıla. Bir taraftan pek qolaylı, ola tez quruy, beklemek kerekmey ne vaqıt resim quruycaq, bir yerge alıp keteceğimiz ya sergige. ya başqa yerge qolaylaydı. Ekinci taraftan, anav sıqıp qoyğan boyalarıñ, akril boyaları, tez-tez quruy-quruy qala, yazda mıtlaq. Onı kerek ola suvnen septirip turmağa, üstüne qurumasın dep. Nı, o akril boyaları da pek yahşı. Renkleri olsun, başqa olsun, bunı endi mümkün ince qatnen etmeye, sürtmege, holstqa qarşı boyanı. Ya da mastihinnen mümkün etmege, qullanmağa. Mına qayda. Mine, bu fırçalar. Şimdi yifağı da kerek ola, able balaban soyu da kerek ola. Ondan da ğayrı, bazı vaqıt able soyu da kerek ola. Bunı isteseñ tez-tez, tez-tez balaban yerlerini ne etmege, boyanen boyalamağa kerek ola able balaban soyu. Qarıştırasıñ boyan, sürtesiñ kerekken qadar, onıñ soñ arttan lifahça fırçalarnen devam etesiñ. O bir parça vaqıtnı nete, qısqarta bu yapmaqnı. O ne vaqıt ola, mana bile plenerlerge barğanda, netkende, etüdler yapqanda, turasıñ, bir sıcaqta onı. Küneş de başlay qıbırdamağa, anda-mında küneş kitse, bu sayaları da, küneşten, küneşniñ sayaları da kite da, soñ manzara başlay deñişmeye. Onıñ içün tez yapmaq kerek. Tez, tez yapmaq içün çeşit türlü priyomlarnı qullanasıñ. balaban fırçalar, neler, mastifinler, bunen de yapmaq mümkün resim. Başına soñunacık bu şeynen mümkün resim yapmaq. Bunı naz yapasıñ mı? Mına şunda körseteyim. Meselâ, mına mında bir-eki qoyucaraq, qaracaraq yerleri yetişmeydi. Mına, men alam. Bu qoyu boya, bir parça bile boya. Başlayım başqa nelernen. Renkini keliştirmek kerek. Nas, nas renk kerek maña. Meselâ, mına bile, bile renk mında yetişmey. Böyle, böyle, meselâ da, böyle.

Böyle yeşil, yeşilcerek renknen mına böyle renk, bir-birlerine qarşı renkler bular. Yanına qoyğanda bir-birlerini çoq netip, nasıl deyim, usiliviy, usiliviy, tsvetovoi. Böyle. Daa yetişmey selâna. Mına yaptıq, bu rengi kelişmedi. Hâm, mümkün bu yerge qarıştırma boyanı hâm üstünden. Böyle renk mında olmaq mümkün. Böyle. Er ressam özüniñ üñesini qullana, lâkin er ressam da mıtlaq mına bu şeynen de qullana. Başını soñracık nenen degil, fırçanen degil, öyle yerler ola. Tek bunen keliştirmege mümkün onı. Fırçınen qoysañ, fırçın özün izleri qala başqa, amma bu böyle ne kibik, lapatka kibik. Mına. Mına öyle. Bu qırmızınen yeşil bir birini küçlendire renkler. Mına, de, meselem, şimdi mına bir qoyu olmaq kerek. Netkende, bir, bir eki renknen bazı vaqıt ola istegen tüsün, bazı vaqıt olmay. Mına mında yetişmey âbile qoyu tüsler. Çünki bu, kündüz degil, Aqşam, qaranlıq vaqtı olmaq kerek mına, qaranlıq. Açıq kelişmedi. Bu resim, men isteyim mına, bu renkler bar da, mına açıq renkler. Bu minare. Minare olğan soñ anda cami bar da. O ne vaqıt bile yarıqlana caminiñ etrafı, namaz vaqıtı. Şimdi bütün çıraqlarnı yaqqanlar, anda ya halq toplandı, ya da namaz. Bazı vaqıt yüresini. Yürgende böyle mevzular özü peyda ola. Köresiñ, bir eski ev çıkan, meraqlanasıñ, tüşünesiñ, bu evde bir zamanda bizim halq yaşağan, kim yaşağan eken, nasıl yaşağan eken, dep öyle tüşünesiñ, közüñ ögüne öyle bir kompozitsiyalar kele. Ressamnıñ çoqusı icadiy işleri Bağçasaray ile bağlıdır. Bu güzel ilhamlandırılğan şeer onıñ esas qaramanıdır. Qızıl Kiramet, damlı eski evçikler, tar soqaqlar, dağlar ve uzaqqa uçqan turnalar ile resimler sırlı dünyağa alıp kete. İstidatlı ressam yañı janrlarda çalışmağa tırışa.
Bultır degil, öbürs yıl barğan edim Yelabıga degen şeerge, Tatarstanğa, simpoziumğa. Soñ bu yıl da barğan edim. Anda bir Salavat Gilâziddinov degen ressam bar. O bizge master-klass öbür sefer de körsetken edi. Lina gravüradan bu sefer de körsetti. Soñ mında, mında da kelgen edi o, Aluştada simpozium olğan edi. Anda da ögretken edi bizlerni nasıl yapmağını. Çoq meraqlanğan edim bu nege, lina gravürağa. Şimdi yavaş-yavaş isteyim onen oğraşmağa. Onı netkende... Onı bile qıbırdatıp-qıbırdatıp kesmek kerek. Bile. Soñ kese yahşı. Mına. Mıtlaq özüñden uyanı netmek kerek. Mına bile. Mına bile üstünden boyanı sürtesiñ bile. Boyalağan soñ yahşı etip qoyasıñ üstüne kâğıtnı. İrfan beyniñ göñül eserleri, açılğan kitap, istidadı ise Allahtan berilgen bahşış. Bu bahşış onıñ halqı içün eñ qıymetli mirastır.